Sôn am swyddi. Rôl cynorthwyydd anifeiliad. Gall cynorthwywyr anifeiliad weithio gyda phob math o anifeiliad. Yn y fideo hwn, rydym yn dangos rhywun sy'n gweithio gyda cheffylau. Dyma Nia Williams, am un gynorthwyydd anifeiliad. Mae Nia'n gweithio yng Nghanolfan Farchogaeth Ponderosa, sy'n ysgol farchogaeth, yn iard lifrau ac yn ganolfan arddangos. Mae'n mynd i ddangos ambell beth i chi mae'n gwneud yn ystod ei diwrnod gwaith. Felly bant ar cart! Mae Nia'n llenwi rhwydi gwair yn llawn gwair ac yn eu clymu yn y stablau yn barod i'r ceffylau eu bwyta. Rhaid iddi hefyd lenwi bwcedi'r ceffylau gyda dŵr ffres. Bydd y ceffylau'n sychedig a bydd angen dŵr glân arnynt i'w yfed. Mae'n bwysig gwybod pa fwyd y mae pob un o'r cyffylau yn ei fwyta a faint o fwyd sydd ei angen. Rhaid i ni afesur a pharatoi porthiant ar gyfer bob ceffyl gan ddefnyddio sgŵp. Mae cyfarwyddiadau ar bwrdd gwyn yn dweud wrthi faint o fwyd sydd ei angen ar bob ceffyl. Mae'n amser brwsio'r iard. Mae'n hanfodol cadw'r stablau yn lân ac yn daclus, y tu mewn a'r tu allan, gan gynnwys plygu rygiau'n barod i'w defnyddio tro nesaf. Er mwyn diogelu eich pen wrth drin y cyffylau, mae'n bwysig gwisgo het farchogaeth. Mae'n hanfodol gwisgo un i gadw'n ddiogel. Rhaid i ni a roi coler pen ar y ceffyl i'w arwain allan o'r stabl. Mae trin y cyffylau hefyd yn rhan fawr o waith Nia. Mae hyn yn cynnwys cribo mwng a chynffon y ceffyl, Brwsio'u gorff a'u goesau a chrafu'r carnau er mwyn cael gwarad ar unrhyw faw neu gerrig. Mae'n bwysig cadw'r cyffylau yn lân ac yn gyfforddus fel eu bod nhw'n hapus ac yn teimlo eu bod yn derbyn gofal. Mae ni yn harneisio'r ceffyl, ni'n rhoi'r ffrwyn a'r cyfrwy ar y ceffyl yn barod i'w farchogaeth. Unwaith iddi orffen ei farchogaeth, rhaid tynnu'r harnesiau. Mae ni yn gosod rug ar y ceffyl a'i droi allan i'r cae. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu trin anifeiliaid yn dyner ac yn gadarn a sgwrsio a gwrando ar bobl. Mae angen i chi hefyd fod yn heini ac yn actif, cyfeillgar, pwyllog ac amyneddgar. Mae ni yn mwynhau ei swydd am ein bod hi'n hoffi gweithio gyda cheffylau, defnyddio ei dwylo a chwrdd a sgwrsio gyda phobl newydd bob dydd. Os hoffech chi drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â Chynghorydd Gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar dim 800 dim 28 4844 neu ar y we drwy ein gwefan gyrfacymru.llyw.cymru. E-bostiwch ni ar post at gyrfacymru.llyw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Instagram, Twitter, YouTube Facebook a LinkedIn.
Noddir gan Lywodraeth Cymru.